וואס הייסט רשע וראלי? וואס מיינט א רשע וראלי? ער איז דאך א רשע! ער איז דאך שוין א רשע! וואס הייסט רשע וראלי? א רשע איז דאך רע! טייטשט ער אפ דאס איז דאס די פשט. וואס ווילסטו זאגן? נישט זאגן איך האב געווען געזאגט א פשעטל מלשון רע לשמים ורע לבריות אז דער רשע אליין דאס איז רע לשמים. ר ל שביים איז א רשע, איז ר ל שביים, ער טוט נישט דער אייבערשטער ווילן, אבער ער איז ו ר ל, איז נישט אז סתם ער איז א רשע וואס טוט נישט ערמעץ, ער איז א נידעריגע זאך, ער איז ר ל בריות, איז ער דאס, דאס און דאס טוט עמלק, עמלק נעמט א מענטשן און מאכט אים א נידעריגע מענטש, נישט נאר וואס ער איז נישט קיין פרומער, מען זאגט עס ער איז נישט אפגעהיטן, האט נישט קיין יראת שמים, בכלל פארלירט ער ציר אנושי פון א מענטשן. פירוש מלשון רע לשמה ורע לבריות שהוא ענין הרוגז והכעס ולב אכזרי, דאס איז נישט סתם זאכן וואס וואס עס טויג נישט, דאס איז אויף א זייער א נידריגע מדריגה, שבא מתוקף תגבורת הרע, וואס דאס קומט פון דעם וואס פון די שטארקייט פון וואס דער רע שטארקט זיך, שיש לו ארס כנחש, האט אין זיך א ארס א סם, א פויזן, ווענעם, ווי זאגט מען ראס אויף אידיש? א סם, ווי זאגט מען? סם, סם איז דאך א לשון קעגנליכע ווארט, ממילא, וואס? גיפט, אה, דאס איז דער ווארט, גיפט, גיפט, גיפט, איך האב מיך פארגעסן, גיפט, א ראס קען אויך זיין גיפט ווי א שלאנג, והוא בחינת עמלק גם כן, און דאס איז עכט, דער נחש און דער ראס איז נאכנישט עכט עמלק, שהן וואס עמלק איז נחש הקדמוני, דאס איז די מקור פון אלע קופות. לכאורה, לכאורה איז איז אלץ פשעטלעך, וואס קופה איז וואס א פשעטל, נאך ווייטער א פשעטעלע, שהוא נחש הקדמוני, עמלק איז נחש הקדמוני, דאס ווייזט אויף די רשעות פון עמלק, וואס זאגט זיך קדמוני, קען עס נישט מיינען די אחדות לכאורה, נחש הקדמוני איז עמלק איז די רשעות גוים, נאר וואס עס זאגט קדמוני איז די רשעות גוים. אבער אבער די ארז ונקרא אחריתו של עמלק, אבער די ארז פונעם נחש, דער גיפט, דער גיפט פונעם שלאנג, דאס איז שוין דער דער אחריתו של עמלק. איז עמלק איז דער איז דער נחש, ער איז דער נחש, און ער איז אויכעט, מען זאגט אז דער ארז שבנחש, דער גיפט וואס איז דא אין דעם שלאנג, אחריתו של עמלק. יא. אה, דעם דעם ניק קען איך. זאגט ער ווייטער בחינת רעשיסע וואס איז די רעשיס פון עמלק איז עס א רעשיס געים מנהל דאס דאס איז די רעשיס געים דאס איז מקור התהוות המידות הרעות דאס איז די מקור פון וואנעט ווערן באשאפן די אלע מידות הרעות די סיבוב תולדותם און דאס איז די סיבוב די אורזאך פארוואס זיי ווערן געבוירן פארוואס זיי אנטוויקלען זיך פארוואס זיי קומען ארויס.

מען באוויידערט אז דער אמאל איז ווייל ס'דא די העסטער און האלב העסטער פון אלוקות, דארף זיין דער אמאל אויף צו אוועקנעמען אויף היסקאפיע, אויף אוועקצונעמען דעם אמאל, אויף זיך אויסלייטערן, אויף האבן די עבודה פון פון שיש שם טוב און עבודת הבירורים, דאס איז דער אמאל. איז אפשר דא מיינט ער אויכעט דא אז אז עמלק איז דער ער איז דער אמאל, ער מאכט ער מאכט אז אז מען זאל זיך דארפן מוטשען, מען זאל דארפן הארעווען, אז איר זאלט דארפן הארעווען צו האבן א הרגש א געפיל צו אלוקות,

ומפריד שאין השם שלום, מיט דעם וועט ער מסביר זיין, מיט דעם, איך האב געקוקט, איך האב שוין געקוקט, ער מעקט ניט, ער מעקט מיר געטרייען איך האב שוין געקוקט, אקעי, בקיצור אזוי, איז, איז, איז, עימיצער האט מיר געזאגט אז אין תפרש סה מ ח איז דא אזא א מיימער פון, דאס רעדט זיך ארום, דאס איז א זכר מיימער, עס רעדט זיך ארום וועגן דעם ענין, סה מ ח, תפרש סה מ ח.

און די זעלבע מדריגות איז דא זייער דא למעלה אז ער רעכענט דא ביי יעדער איינעם אידן כי א ו' שבשם די ו' ענד ווייל עס זאגט בעיקר די ו' און די ה' ניט אזויפיל די די ו' די ו' פון שם הוויה כי א ו' שבשם וואס איז די ו' וואס פאר שם הוויה הוא בחינת ו' קצוות בכלל רעדט זיך חסידות אז די י' פון שם הוויה גייט אויף חכמה די ה' פון שם הוויה גייט אויף בינה

וכך בנפש אדם, אזוי אויך בנפש אדם, מ'זאגט אז א חלק הווי אמר, אז די נשמה פון אידן ווערט נשתלשל פון למעלה, ממילא איז אלעס, אלע מדריגות און אלע זאכן וואס איז דא למעלה איז זיכער דא ביי א איד, זיכער דא ביי א איד. וואס איז דא ביי א איד? וכך בנפש אדם, גייט ארום רעדן בעיקר די דריי מידות. וואס איז די דריי מידות? גדולה, גדולה בחינת חסד, גדולה איז מידת החסד, עס שטייט עס שטייט דאך מ'זאגט אין פאסקאליאווע חסד איז דריי ימינה, חסד איז די רעכטע האנט וואס זי ווייזט אויף אויף חסדים, אויף גוטסקייט, אויף אויף השפעה, אויף געבן, דריי מיט די רעכטע האנט גיבט מען, פאר ריבוי הטוב און א ענין פון אהבה, און דאס איז חסד, אזי ווי למעלה איז דא גדולה וואס איז חסד, אזוי ביי איד איז אויך דא חסד, הוא בחינת אברהם, דאס גייט ארויף אויף א מדריגה פון אברהם, אברהם אי אבי, און שאהבתו ירושה על זרע אחריו, און די אהבה פון אברהם און דאס ירושה על זרע אחריו, איז גדולה וועט אנדערע פון אהבה. כ'וויל נאר באמערקן, איך האב געטראכט לאנג דעם, איך ווייס נישט קלאר דעם ענין, אבער עס איז נישט אזוי קלאר ביי מיר.

דאס איז טייטשט דא די אב וואס וואלט געטייטשט דא אברהם אבי ש ווי דארט ווייטער שאבתי ראשון זרעי אחריו שיהא כל אדם יכול לעורר את האהבה אליו יתברך להמשיך אחריו דווקא ב ווי אב וטבעי ש וכו' אז דא מערקט מען פשט אהבה אביסל אנדערש די אהבה וואס א איד האט צו דעם אייבערשטן ניט אן אהבה וואס א מענטש האט פון א געפיל פון וועלן צו געבן עפעס עמיצן עפעס א זאך דא איז בכלל ווען מען רעדט די אהבה צו דעם אייבערשטן מערקט מען אז מען וויל זיך וויל זיך צוקלאפן צום אייבערשטן, וויל זיך ציען צו דעם אייבערשטן, אבער אבער ווי זאגט מען, שם ה' וכדו', אבער ס'פארט א תנועה פון נאנטקייט, פון א געפיל פון ווארעמקייט, פון א געפיל פון צוגעטראגנקייט צו צו צו למטה ממנו, צו למעלה ממנו, ולכאורה ס'איז איין געפיל פון אהבה, פון ליבשאפט, אז ס'ארבט וועגן א צווייטן, און ס'אינטערעסירט אין א צווייטן, און דארט, און ביים אייבערשטן, ביי אידן איז די פשט אז די אהבה וואס מ'רעדט דא, אונז רעדט נישט וועגן די מידת החסד פון א איד וואס ער איז א איש וואס ער איז א גומל חסדים און דעם און דעם שטיקל דא וואס רעדט דא דא רעדט מען די אהבה וואס די אהבה וואס איד האט צו דעם אייבישטער איד וויל זיך ציען צום אייבישטן דאס איז נישט קיין גמילות חסד דאס איז א מענטש וואס וויל עפעס אהבה מלשון אווא ער וויל עפעס אבער דאס זאגט ער אבער על כל פנים אבער אזוי זאגט ער בקיצור. שיק לאדן יאך אל ארץ אבי לוי יתברך, בלום שכח רב און זיך צו נאך דעם אייבערשטן און דאך כדי זיך צו באהעפטן מיטן אייבערשטן, ווי אהבה הטבעית, דאס איז א נאטירליכע אהבה, דאס איז זיין מידה, וגבורה איז דריה שמאלה, גבורה איז שוין די לינקע האנט, מען האלט אפעט, מען גיט נישט, מען איז מער פארקוועטשט, מער אריינגעטאן אין זיך אליין, מען איז זיך נישט מתפשט אזויפיל, גבורה איז מצומצמים.

אויף בכדי ער זאל קענען האבן א דיעה אז וואס מער ער וועט זיך אריינטראכטן אין אייבערשטנ'ס גרויסקייט איז אלץ מער וועט עס אים ארויסקומען פון עבירות און עס וועט אים האלט פונקט פארקערט איז מצד די מידת היראה תיפול עליו מצב הפחד וועט אים פאלן א מורא א פארכט כאשר לבו ויאמין בשעת ער וועט פארשטיין מיט זיין הארץ כי נשגב שמו לבדו, אז אפילו די שם פונעם אייבערשטן איז העכער, און עס איז אליין העכער פאר וועלטן, פון א קוד על ארץ ושמים, און נאר א הויט פון שם איז דאס וואס גיבט חיות צו ארץ ושמים, און זיי זעצן צום גרעסטן חסידות, אז די חיות פון די וועלט קומט נישט כביכול, נאר וועט ער, דער מענטש טוט עפעס, דער מענטש טוט נישט עפעס, גיט ער ארויס א כח פון זיך, ער שוואכט די מאפעד, ער גיט ארויס זיין כח, און זיין כח איז אריינגעלייגט אין יענע זאך, און ער איז פארנומען מיט די זאך. אבער ביים אייבערשטן קען מען אזוי נישט זאגן, מען קען נישט זאגן דער אייבערשטער האט עפעס אריינגעלייגט אין וועלט, ס'איז געווארן פונעם אייבערשטן, אבער ער האט עפעס אריינגעלייגט זיך אין וועלט. אין חסידות זאגט מען אז די התאהבות נעמט זיך פון שם, קומט פון די שם פון א מענטש און מ'רופט א מענטש ביי א נאמען, לכאורה די נאמען איז נישט א זאך וואס א מענטש דארף האבן פאר זיך, א מענטש דארף האבן א נאמען אז א צווייטער זאל אים קענען רופן יענקל צו בערל, אבער ער דארף נישט האבן קיין נאמען פאר זיך אליין, ער ווייסט ווער ער איז, דארף נישט קיין נאמען, נאמען איז בשביל הזולת. איז די פראגע אפילו אז די התהוות פון די באשאפענע וועלט נעמט זיך פון דעם שם פונעם אייבערשטן, דאס הייסט אזא זאך פונעם אייבערשטן וואס איז נישט שייכות, נישט נוגע צום אייבערשטן אויף אזויפיל, און מען זאגט אפילו דער שם איז זעכער כי נשגב שמו, אפילו די מדריגה פון שם פונעם אייבערשטן איז זעכער צו העכ נאך פון דעם זאל זיך קענען זיין די התהוות, די התהוות פון עולמות, עס דארף זיין נאר א הודאה, כי נשגב, מען זאגט אין דאווענען כי נשגב, בחסידות טייטשט מען כי נשגב, דער אייבערשטער איז העכ. אפילו שמו איז לבדו, אפילו די שם פונעם אייבערשטן איז לבדו, איינער אליין העכער פאר אילנות, נאר הודאה על ארץ ושמים, ס'מער נישט א הוד און א זיו, הארה פון שמו, נאר דאס איז מהווה אילנות. ממילא אז מ'פארשטייט אז אזוי פיל האט דער אייבערשטער אזוי אזוי גרויס, אזוי הויך, מ'שקאצט מקום אחר, ממילא וועט ער ווען פאלן אל מצב אחר. דא ברענגט ער א דוגמא, טמאי המלאכים, זאג מיר נאך, מ'זאגט אין דאווענען שעינים באימה ועמלים ביראת קודש, פארוואס, וואס, וואס האבן זיי, וואס האבן זיי מעריך, וואס האבן זיי מעריך, שעימות, עס שטייט דאך קלאר, שעינים באימה ועמלים ביראת קודש, מצד דעם קודש, דערפאר איז דאס די יראה, שעימותם ויראתם, דאס וואס זיי פארכטן, זיי האבן מורא, ומחמת השגתם, זיי באגרייפן קדושתו יתברך, די קדושה פונעם אייבערשטן שהוא קדוש ומובדל, ולית מחשבתו יסתכלל. וכן זאגט אלטר רבי נחום זאל זאגט אפילו בעידן איכה במתן תורה דכסיל ווי שטייט אין פסוק וכל העם ראה מסקר את שסה לפידים זיי האבן געזען די גרייסקייט פון הקדוש ברוך הוא מקציב בשר ע וואס שטייט נאכדעם וירא העם זיי האבן געזען וינועו זיי האבן זיך געטרייסלט זיי האבן מער געשאקלט זיך ויעמדו מרחק זיי זענען געשטאנען פון דאס ווייט זיי האבן מער געהאט מחמת היראה דאס איז מחמת היראה.

ווי טייטשט דיין טאטע רבי טייטשט עס נאכמער וואו בחינת שמאל דוחה דאס איז די שמאל און שמאל איז דוחה די די רעכטע האט ימין מקרבת און שמאל איז דוחה דאס מצד די דרא ימינא איז א איד וויל זיך ווערן נאנטער וויל וויל זיך וויל זיך צוקלעפן צום אייבערשטן ער וויל ווערן נענטער צום אייבערשטן ער וויל האבן א געפיל פונעם אייבערשטן ער וויל האבן א ווארימקייט פונעם אייבערשטן. איך וויל האבן א געשמאק אין אלוקות, אבער אבער בשעת אבער ער ער הייבט אן צו טראכטן, כי מחמת עס איז בענין נושאי בגדולת עשיו ברחל בתו יתברך, בשעת ער טראכט זיך אריין אין די גרעסט פון הקדוש ברוך הוא און זיין הייליגקייט שהוא רם ונישא עד אין קץ, איז דוחה ומשפיל את עצמו, איז דאס דער מידת הגבורה שטופט אים אראפ און ער נידעריגט זיך, לומר מי הוא, ווער איז ער אשר ערב ליבו לגשת, אז ער האט העזה אז ער זאל צוגיין צום אייבערשטן. און דאס איז חסד און גבורה, און אט דארט אין צד חסד איז דא די געפיל פון וועלן ווערן נענטער צום אייבערשטן, און מצד די מידת הגבורה איז דא די געפיל אז מען קען נישט, ווי שייך עס אז א בשר ודם זאל האבן עפעס א געפיל אין אלוקות, איז האט ער מער, האט ער מער פונעם אייבערשטן. אך, אלטע רבי זאגט אבער דאס איז נאר צוויי מידות, ס'איז דאך דא א דריטע מידה, אך אין השמאל דעכל לגמרי חס ושלום, די שמאל שטופט נישט אוועק אינגאנצן, נישט די שמאל שטופט נישט אוועק אז אז ס'בלייבט אזוי, מצד דעם צד נחרץ די גבורה מצד דעם שמאל זאל ער ווערן אזויפיל אפגעשטופט אז ער זאל נישט קענען האבן א ווערן ווען זיך וועלן זיך צוקלאפן צו מדבק זיין זיך אין אלוקות, איז כסדר שטייט אין פסוק הפסוק אין איוב, ואמרתך אלי תבעשני, וואס האט איוב געזאגט צו דעם אייבערשטן, ער האט געזאגט ער וויל ענטפערן, ער וויל רעדן צו דעם אייבערשטן, האט ער געבעטן ביים אייבערשטן זאלסט מיר לאזן, אז מען זאלט מיר לאזן רעדן, זאלסט מיר נישט שטראפן, האט ער געבעטן נאך, ואמרתך דאס וואס איך האב מורא פון דיר, די פסוק שטייט אל, אל תבעשני,

פירוש שהאימה די אימה לא סגרה אם לא יעש ניווע אז ונופל לגבי חס ושלום איז ביי יעדן איכער אז דאס וואס א מענטש פילט ביי זיך נידעריג און ער פילט אז ער איז נישט ראוי און ער קען נישט אנשטאט די יכולת צו ווערן נאנטער צו דעם אייבערשטען איז איז זאל עס דאס ניט אזוי בלייבן ווייל ירידה זו צריך עליה היא דער ירידה דאס גופא וואס ער פילט אז ער איז נישט ווערט אז ער האט נישט די כוחות ער איז נישט ראוי דערצו דאס אליין דערט איז א ירידה, אבער דאס ס'בלייבט נישט ביי דעם, דאס איז א צורך עליה, און דאס איז א מידת איש של יעקב, דאס איז די דריטע מידה, די מידה פון תפארת, אבער ער זאגט נישט תפארת דא, שו ע רחמנות, ס'איז א רחמנות על אריכות בריאה גדולה, אז דאס פון אים וואס ס'איז דא א רחמנות אויף די ירידה איז מעלה הרחמנות, בשעת עמיצער איז זייער נידעריג, איז איז אמאל איז מצד דעם וואס ער איז נידעריג איז די טבע פון דעם פון דעם גדול פון דעם פון דעם פון דעם בעל הרחמן אז מצד דעם וואס יענער איז נידעריג האט ער אויף אים רחמנות. אין אנדערע ווערטער דער בעל ה אויף א געווענטליכע מענטשן דער וואס איז א רחמן אויף א געווענטליכע מענטשן איז לאו דווקא וועט וועלן וועלן מיט אים האבן א שייכות. מען זעט נאך א איד איז א בעל פרנסה נאך איד איז בעל פרנסה פיין. בשעת מען זעט אן עני מדוכא יעבוד וועט וועט דערבארן גאר אז מען זאל ווערן וועלט אז מען זאל זיך שאפן א קישור מוצלח פונעם גביר צו דעם ארעמאן זיך טרעפן מער אפט אבער אזוי דארף זיין אז דער גביר איז איז האט א געפיל וואס איז א רחמנות אויף אים א רחמנות איז וואס איז מעלה די רחמנות די רחמנות איז דאך א תנועה פון נאנטקייט אז דער דער מרחם און דער מרחם קריגן זיך א שייכות צווישן זיך. ווי ווי ווי נעמט זיך דאס? מצד הירידה, ווען ער וואלט נישט געווען אזוי נידעריג וואלט נישט געווען אזוי פון די רחמנות, אבער בשעת מצד די ירידה זאגט אז די ירידה איז צריך עליה, על ירידות הוא הדעבידסן של יעקב שהוא הרחמנות על הריחוק, די ירידה הגדולה, מצד די ירידה גדולה איז דא די רחמנות, ולכן די ריבה נקראת מידתו של יעקב, דערפאר ווערט די מידה פון יעקב ווערט אנגערופן מבריח מן הקצה אל הקצה. א יעקב איז מידת האמת, און מידת אמת איז מן הקצה אל הקצה. שפעטער וועט ער נאך מער ווייזען אביסל פירוש שמיילא און מקשר, אז מידת יעקב הייבט אופעט דעם דער וואס איז נידעריג, און מקשר ער פארבינדט בקצה התחתון דעם וואס איז גאר נידעריג אל קצה העליון צו דעם וואס איז גאר הייך.

אז יעקב איז פייד אברהם, אברהם איז אהבה, אברהם איז מידת האהבה, אבער עס קען זיין אז מצד מידת האהבה אליין וואלט נישט וואלט א מענטש נישט געהאט ביי זיך די דרייסט די כח אז זאל זיך וועלען צוטראגען זיך צו אלוקות, ווייל ער פילט אז ער האט נישט די כוחות פאר דעם, ער פילט ער איז צו נידריג, בשעת וואס די מידת הרחמנות אז א גרויסע רחמנות אויף אים, שעל ידי מידת היעקב חזר ומעורר את האהבה.

אבער איך זאג סתם זע ד אז מען זעט אז דער אלטער רבי דא ער ער קאכט זיך מען זאגט עס אין אונזער שפראך ער ער ער ברענגט ער אונטערשטרייכט גאנץ שטארק דער דער ענין פון די פחד דער ענין פון די רחמנות און נישט אזויפיל אויף די יאוה. און זע ווייטער נאכאמאל די זעלבע זאך.

זאגט דער בעל שם בהשתלשלות המידות עד סוף המעשה יש גם כן ג' בחינות אלו, ווייל מען ווייסט דאך אז מידות די מטרה פון די מידות איז זאלסט ארויסברענגען א מעשה, זעה ביי א מענטשן, א מענטש האט ליב עמיצן, ווי זאגט מען דו האסט מיר ליב, וואס האסטו געטון פאר מיר, דו האסט מיר ליב, טו עפעס, טאקע ליב, ליב האבן, וואס ליב האבן,

ס'איז דא נאך דריי מעשים וואס די דריי מעשים זענען מכוון כנגד די דריי מידות. ס'איז דא דריי סארטן מעשים, מ'רעדט דאך דא מידות פון מידות בייע אידן, מידות צו אלוקות, אהבה ויראה צו די בענבשטן, ס'איז דא דריי מעשים, איז וואס זענען די דריי מידות? וואס זענען די דריי מעשים ווען בחינת תורה עבודה און גמילות חסדים? דאס זענען די דריי מעשים וואס מ'וועט באלד זען אז זיי זענען מחובר צו די דריי מידות פון חסד און גבורה און רחמנות.

ווייל ד ה ענדערט זיך אויף צוויי באדייטונגען, ס'איז דא די מידה מצד עצמה, ס'איז דא די געפיל פון די מידה מצד עצמה, און נאכדעם איז דא די מעשה, אז מ'וויל אז די מעשה זאל ווערן דורכגענומען מיט די מידה, ניט אז די מידה זאל זיין דא און די מעשה זאל זיין דארטן. מ'וויל אז די די די מטרה פון א מענטשנ'ס געפיל צו דעם אייבערשטן זאל זיך ארויסזאגן אין די מעשה, אז אין די מעשה זאל זיך אנהערן די מידות. וואס הייסט אז אין די מעשה זאל זיך אנהערן די מידות? דאס טייטשט אלטער רבי, אזוי דאכטס מיר לפשטו, דהיינו הכנת הלב, והערת, הערה איז א לשון פון צו מעורר זיין, הכנות הלב והערת המידות, להיות טהח לשלימות המעשה, דאס הייסט דערפאר דערפאר קען מען אנרופן די דריי זאכן פון תורה עבירה און גמילות חסדים, הגם זיי זענען מעשה, פון דעסוועגן קען מען זיי אנרופן מידות, פארוואס ווייל מען דארף האבן די הכנות לב והערת המידות אז די מעשה זאל זיין בשלימות, שצריך להיות בשמחה וטוב לבב.

איך פיל אויכעט עס איז איר פארשטייט וואס איך זאג? איך רעד וועגן א טעכנישע טייל, וואס הייסט טעכנישע? טעקניקעל, תכ ג מידות, ו' מידות, דאנט פעי עטענשאן טו מי. ווייטער געפארן, והן ג' קווין, דאס זענען די דריי קווין, ימין ושמאל ואמצע, ס'איז דא די קו הימין, די דריי מצוות פונקט ווי מ'רעדט אין די מידות,

אבער מ'האט ארויס צדקה. הגם ווי כ'האב גערעדט פריער אז אבות וואס מ'רעדט איז אבות ממעטה למעלה, וואס מ'וויל אז וועלן ליב דעם אייבערשטן, און צדקה איז וואס אבות ממעטה ממעלה למטה, אבער עס איז שם אבות, עס איז אבות. עש הוא בחינת גבורה, עש איז גבורה.

ווייל די ענין און נקודה פון דאווענען איז קבלת עול מלכות שמים, און קבלת ימות שמים איז פארבונדען מיט יראה. והיינו שישים בליבו, די ענין די מטרה פון דאווענען, כאילו עומד לנגד עיניו, אז דער אייבערשטער שטייט אקעגן פאר די אויגן, ועל ידי זה דורך דעם תיפול עליו היראה זאל אנטפאלט אויף די יראה. כי ענין היראה הוא מחמת קרבת הדבר הנורא. די יראה נעמט זיך פון דעם וואס דער זאך פון וואס מען האט מער פון וואס מען פארכט איז זעהר אין ארדער. די קאכט די זעלבע זאך כשישים אל ליבי גוסס אבער איך האב שוין אדער קענטש ותכלית. דער אייבערשטער איז אזוי גרויס ועל פי כן מלאה כל הארץ הלא זו הגשמיות וואס ה ה וואס פילט אן די וועלט איז כ ו הוא כבדו. די כבוד פון השם איז דא אין די וועלט פאר זיי און דער דעם יעמאלטס תקפא היראה בליבו ופחדו מן נגד עיניו און דאס איז די עבירה פון דאווענען אז א מענטש זאל וויסן אז דער אייבערשטער איז פאראן דא. מיט די גאנצע שטורעם, און פון דעם דארפסטו דיך נעמען צו דעמפן ביי אידן אז זיי האבן יראה פאר דעם אייבערשטן. והנה, זאגט ער ווייטער, ענין קבלת הנחת שמים, דהיינו וואס וועגט המשכת מלכותו דורך מטה תחתונים, די קבלה אינאיינוועגן מען וויל אראפ נעמען די מלכות פונעם אייבערשטן, אז עס זאל אנגעהערט ווערן אין די וועלט אז דער אייבערשטער איז דער מלך פון די וועלט, ער איז דער מלך העולם. איז הגר לכאורה שייך א קבלת מלכות שמים בקריאת שמע, מען זאגט דאך למה קדמה שמע לוי' משמיה, אז שיקבל אב תחילה מלכות שמים ואחר כך קבל עול מצוות, אז דער ענין פון שמע ישראל דאס ענין פון קבלת עול מלכות שמים, אבער וואס שטייט נאך גלייך גלייך נאך שמע ישראל ואהבת, וואס זאגט דער אלטער רבי אז קבלת עול מלכות שמים ברענגט ארויס יראה, מען זעט דאך אין פסוק אליין שטייט אין שמע אליין שטייט אז נאך שמע ישראל שגלייך ואהבת.

אמת טאקע, בשעת מען הייבט אן טראכטן וועגן מלכותו יתברך, די גרעסקייט פונעם אייבערשטן, וויל מען זיך צוקלעפן צום אייבערשטן, ווי געזאגט פריער, ברבי אחר כך כשרעד צו נדב כבעי, פריער וויל ער דבוק זיין, נאכדעם ווען ער וויל טאקע אויספירן זיין רצון, הייבט ער אן צו פארשטיין ווי אויס אים ליבער איז בענין מגדלותו יתברך ושלמייתו כמעלה מעלה, אזי נמשך מזה היראה, דעם נעמט זיך פון דעם וואס עס ווערט יראה, אויך דכתיב ווי שטייט אין פסוק. אלא תולדות יצחק בן אברהם, אברהם אלא תולדות יצחק, ואבא הכסף למדנו, לא יקרא נעמה יצחק בן אברהם, אלא למדך, שמידת יצחק נלדה ונמשכה ממידת אברהם, אז אברהם אלא תולדות יצחק, אז די אהבה, דער רצון צו ווערן נאנט צום אייבערשטן, דאס אליין איז די סיבה כביכול אז מען זאל נישט וועלן, אז מען זאל נישט האבן די כח, צו ווערן נאנט צום אייבערשטן, שאין מידת יצחק היא א יראה מיר בפני עצמו או מיר צו בפני עצמו, ביי א אידן די מידות פון א אידן צום אייבערשטן איז ניט, דאס איז איין דעפארטמענט דאס איז א צווייטע דעפארטמענט דעם צד ולא ולקרב זה אל זה, ס'איז ניט אזוי, נאר וואס, אלא כל המידות שבדושה הם אחדות אחד ואין בהם פירוד חס ושלום, אז אלע מידות זיינען פארבונדן אזוי ווי איין זאק, נישטא קיין פירוד, און ממילא איז די אהבת השם און יראת השם, לענ ד די אהבה ברענגט צו צו די יראה. דאס וואס א מענטש פילט ער וויל ווערן נאנט צום אייבערשטן, און אויב ער וויל ווערן נאנט צום אייבערשטן מצד די גרעסקייט פונעם אייבערשטן, איז די זעלבע גרעסקייט פונעם אייבערשטן קען זיין די סיבה, די אורזאך, פארוואס ער זאל האבן וויל האבן יראה. דארף ער ברענגט ער א דוגמא, אינטערעסאנטע דוגמא, וכן בענין הקרבנות, די זעלבע זאך געפינט ביי קרבנות, שטייט אין זוהר אז ס'איז דא אן אריה די אשה, א לעב פון פייער, די אכל קרבנין וואס איז געסט מיט דאס פלייש למעלה, דאס איז געווען א לעב וואס ארויף אויף די מזבח און פארברענט די קרבנות, איז דאס איז לכאורה די ענין פון ס'איז אן אר י, בחינת פני אר י איז על הימין, און די מרכבת מרכבת יחזקאל איז דער אר י פני אר י על הימין, די אר י איז צו די רעכטע זייט.

אז יעקב איז מבריח מן הקצה אל הקצה, עס נעמט דעם נידעריגן מענטשן און עס פארבינדט אים מיט די העכסטע מדריגות, די זעלבע זאך איז ביי תורה, תורה האט די כח צו נעמען און פארבינדן די נידעריגסטע מיט די העכסטע, שהן בחינת מבריח מן הקצה אל הקצה, וזוהי מידתו של יעקב, שנאמר תתן אמת אל יעקב. ממילא דאס איז דאס וואס איך וויל אויסברענגן אז ס'איז דא די דריי פאר ממש'דיגע זאכן פון גמילות חסדים, דאס איז חסד, עבודת התפילה דאס איז די ענין פון גבורה, און תורה דאס איז די ענין פון רחמנות, וזהו, און די מינע עש ת איז די צוועק פון זיין למאי, למאי צו דעם אייבערשטן, פירוש עליו, אז די פאר אז די אייבערשטער זאל געבן די אלע מצוות, למאי שנמשך מימיני עש ת, למאי, כדי להחזיר אל הקשר אל הנתברך, אז מען זאל זיך פארבינדן צו דעם אייבערשטן, אַן אָרט וווּ די חסד און די גבורה קריגן זיך כביכול, צי יער ליב האָבן, ניט ליב האָבן, אַ ליבעדאָרסטיש אין יעקב און בריך פון אַ קאָץ צו אַ קאָץ, ווי געזאָגט פריער, אַז דורך דעם, דורך דער רחמנות און דאָס מערער נאָכמאָל האָבן די יאַווער.